Ceng ca ngat moni obiwaci ni omyero kong apeny kong in ka dakoni tye.
Ah, dakoni pud pe mite. Oke.
Koni kono mit ka mene bedo wai kicira. Mera bila dong. Blessing in Africa.
They love like a family.

Wan keken aye weng un wagwoko ni, gwokke keken, gwoko iye keken mito lore.
Ah, ber tutwal. Ah, an ajoli in i Lakwed TV kun nongo an ladidi Ben dok ki nino matin-ni atiyo ki twon oluma-ni in pe iwiny kite kome kok kwede. The Champion!
Ite ya, atye ladit. Apoyo. Ee, ya.
Iti atera. Ya, atye atera. Me temone kit alakane wa, macinane romo ngwera ki deka kene. Ok. E, eni tye ni pud wati arotone arota, ci wati ki dek ma romo plate abic. Ah, watye ki gin ah, tong gweno ma tye tray acel. Ah, ki dong nongo oloto. Jami mukene bene bibedo ka donyo iye pii ka in ineno size ki kobone bene papatte tye man ini koni ka onongo peke pa ten lita aye dong onongo gine nongo kong kiketo jerekene kakany ci en nongo mato ki kakenyo ci wan kobedi wabidonyo adonya ituku ma nongo pe wabiri bene tutwal man ini kit ka bedo wai boko nyig lok acel aryo mo kenyo ento man ini kita in iti nene kede man jami ma obedo wai nyo ducu eyo. Ci jal, Oh, anga tye ki pirini kenyo? Pirini tye kwede kong? Aya, jal cak tuko. Aya. Okay. Mono juice eno ni en atye akato man tong gweno. Tong gweno acel. Aya. Mono acel do cero ki kom nyige pyera dek. Nyig tong gweno pyera dek. kubirido acel orwenyo aya ringo watye ki pieces ma romo pieces apar ah, kubiri ini dongo bene ah, kubiri acel do ocero rwenyo en aya aya wan watye pol kare an aneno ni in pe iwanyo tyen dok ngo ma tye ka timme Agwenya agwenya, agwenyo kina. Okay. No no no te loko diet ki kin tong gweno. Okay. Ano gire amiri calcium bu bed yung kwa ngi pok tong gweno tiki calcium. Mm. Mm. So, amiri calcium bed manok kwa. Okay. Okay.
Okay. So co bene tye ki ngec matek tutwal i kit ma nongo en gwenyo kwede i deke. Ci man en aye ka ma nongo jamine gire tye ka wot iye. Man dong Pi cit me koni kwalo tuko, an koni gwoko nyo nyo aromo wot i konyi ki goyo mukene. Nyeri pe nyeri pe tye agene. Move calo eni. Ibed ki gen i koma.

ok manyodo myero kong ki kirat te abile kong ki niang ngo ma ci ok kombi dong tong gweno angwen orwenyo ringo pieces aryo dong orwenyo eh.
Mm.

Pe cam me pyem.
okay.
Alright. Okay. So man um, ka ka bene po romo be wa waromo mede ne bene. Yeah.
Mm. Ya tyeko kong. Neno man eni ka calo wai.

Colgate dong mito wi tong gweno oye.
Nongo mit ma pe tuku tuku. Ok, kubito watye ki tong gweno ma romo gin ah, biro ma dong orwenyo ki iye kakany ma nyoro dong wadong ki pido dek ma enini weng obitumo. Watye bene pud ki muranga kany, watye bene pud ki lapena, watye ki wanjir, watye ki dek ah, man ringo plate aryo. ki pieces ma romo nongo gin apar ku obito dong aneno pieces ot dong oluto gin abiro ci ka kenyo aya acel acel dok angolo dong odong abicel pieces madongo eyo bed dong pe kayo akaya en cuto mere ki cel ci enoni nongo cowa itye ni mere en itye mere ma pe itye ka pyem. Ci nongo olo to i ngeye nongo bituko mere en kite nongo en tye awai tye balo cawa itye akato mere cawa. Kumi rikero kani dako mo tye ka neni kubide mo wa mm ozele ba ki kodi gene mic me tuko pi ozele ni gwoko nyo dong an amito ozele itamo ni enoni in romo gamo neni.
Well, ene an aye.

ogwok i.
Ee, an mito kumeno. Ee. En dako eno-ni, an angeyo ka an biyom iye iye. Mm. Pien an atero ducu namba bene. 16 round na bi ting tang.
Okay. Manyor ingi latuko. Ka o kwija i latuko. Eh, dako eno mero bin okwanye pera waka kong da. Wek olo abed yue ka ni lapiem jam mo otero waka. Wek gin ajwiny jo me lig mamalo wek nongo gijak cula in dola ka gero me gem. Ok.
Ok. Ayele pe. Ah, Watye ka mede mere kinam wan ki ah, Mr. Zele ka en. Kun no ah, ma waloko ni dong kobiri dong tong gweno tye ma orweny gin apar kulu ma Cok wabineno ni tong gweno nongo tye ka rwenyo ducu ki kaka eni. Apar dong orwenyo, ah, ringo be dong pieces dong odong nen calo abicel. Ah, cino ah, nge nongo oloro side me ringo. Ki kaka eni bene. watye pud ki muranga tye ka kuru akura watye ki ma lakwang tye ka kuru akura watye ki jami lain up tye mere mere ma ka eni in ineno mere ci iwor awora watye ki mini jag moni calo kodi moni ma lawo en obedo ka tic kwede i bar nyuka ka cani ya en eni kikome ya eni keken bene nongo dong tye lita aryo kene ci ka ineno ywayo tyeko nongo pud dok odong ki lita mukene gwok bene ka pe aboro. Ah, koni wacce ni a- anyim dong. Oh, ok. Aha. Ci en ki i kenyo dong ite awinye ni ning. Ali wot mere mar. Nyo. Abi man yang ni win radio ma wako pinyo ni. An yini mere an pe pyem. An atye ka cam me yo mere iya. Oh, ok. Ki dong atye ka camo gin an amiro.
Man namo.

Alegi wek acam gin adek ni ape ka kene ki nyoto mo. Acam dek aye nyono ka lawanya mo ongole. Angelo ba winyo lega na ma ka lawanya mo ongole gugu gugu. Be mar bok ke.
Pi loka kwan, pi loka dek. Watye dong ki tong gweno ma romo apar aryo murwenyo kakany ma nyuto ni dong wadong gwok ki tong gweno ma romo apar aye aboro ma nongo Nyeri obipikogi o liweng ma ka obedo dong ma an aloko-ni bene dong okwany acel-le ma nyo wadong ki apar abiro ci man gire tuku ma nongo tye ka wot anyim. An ape ki lok mo iye, an mere atimmere ka making sure ni pol oto, an aneno kora ki kora dok nyer pe okwalo an wek anen o kora ki kora pien ingeyo ka kicamo kene gi wacci awaca ni nyer ocamo dek en otyeko gi oli weng tek pe ineno ca okene ibedo ka kala kala ci an atye o ka nene jal man keti in en anongo kiwa i kec neko dano-ni in neke rwom ma nining ka iporo ki gwok pa jo-ni.